It's my life. Kazhinji kacho unondiitira mushe. Vakadzi nauri right.
Ah, it's okay. All right.
Ndodzokorora testimony ndongopfuura zvangu. But I, I love this testimony. Inondiitira mushe. 2006 ndaishanda kubridgestone ndobva ndadzingwa basa handina kuuya kuchifundisi zvekuti mwari vandidana kuti ndisiye basa ndakafaiwa basa ndaba ndotinzwa dzimwe nguva wakaparidzirwa nevatsvene stereki saka uchinyanyotya tsano ndezvenyasha eh. saka ndaishanda kubridgestone kuwekington tichibva taba ndobva tasungwa basa robva rapera rapera kudaro ndopandakatanga kurwara netb kapenjeni kandakapiwa ndokataihurisa kubhawa ah, kana usina mwari you can do anything ukashayiwa mwari zvese zvinonzi zvinonyadzisa zvinodii inenge itori lifestyle taitopoza kupinda nenzenza pamba paunoroja mukadzi ari kumusha ndaiti hakuna anondibvunza imari yangu tsano uipi Kana usati wasangana naJesu hakusi kuipa, ilifestyle zvinodadisa. Kufamba nenzenza yako zvinopozesa kana usati waziva Mwari. Ndatione simba regrace. Saka ndakumusha ndichirwara neTB makumbo akazvimba. Ndakaona a vision munhu achitaura ari pamusoro enda kuharare watoporeswa enda unoparidza ipapo hapana chechi yandapinda ah, munhu angobva kubhawa but amene kuti kudii mazuva andainwa mumba mamune bhaibhori andakangotengawo mustreet ndichiri pabasa saka bhaibhori rakaramba riri mumba ini ndichiita zvandinoita mwari pavakandidana vakabva vandipa chapter Message yacho ndakamboiparidza rinzi drop the bucket yemukadzi weSamaria. Enda kuHarare unoparidza. In that vision ndakaona ndiri mutown nansiri familiar ne this place but pakazara vanhu ndiri mudenga ndisina kutsika pasi ndichinzi iwewe ndatokuzodza nzvimbo yauchatsika uchange uri pamusoro Vanhu vakazara vachitenda message yandichakupa. Ndichibva ndabva kumusha ndiine tsvimbo. Ndaifamba netsvimbo makumbo anga akazvimba. Ndakaita about 2 hours kubva kuna Fort to kwedu kudomboshawa. Ndichienda kukopa kabhana kuti ndiende kuwadzana. Almost 2 hours ndine TB ndifamba netsvimbo. Zvakuti dai wakandiona mazuva iwayo hazvaiita kuti ubvume kuti munhu ane calling kuti ndomufundisi ivava hazvaiita nokuti kudana kwamwari kuri beyond mafungiro ako its like a challenge in your life kuti do this iwe uchitoziva kuti handikwanise mwari chinoita kuti ade vari weak ndo munomanifesta kugona kwake sandauya mukuwadzana ndakatakura bhaibheri ndaiti ndikapiwa mapiritsi tainwa 14 tablets a day sandaitora pakwadzana clinic tabva kunazareth unotora panieles clinic sandapiwa mapiritsi angu 14 ndoenda parenke yekwadzana ndoparidza ndakaita mbiri yekupenga why vanhu vaiona kadhi retb muhomwe ini ndichiti mwari vakanaka Bsa vanhu vaiti murwere mumwe. Vanondiziva vakafonera adzimai kumba kuti enda hamusi kuda kuendesa munhu kumusha hadzisi kuita musha. That period ndikaibuda rega ndiite quick ndikaparidza mutrain dzaitakura dz kwadzana almost eye ndiparidza mutrain ndikazouya kopa kabhana ndikaparidza almost two weeks ndikazobva ikoko ndikauya pano ndauya pano pane vaishumira pano saka ipapo dzimwe nguva mwari vanokudana vokupa anointing kuti kana wakuvateerera osangana neprovision nokuti whenever there is a vision there is provision but you need to take the right step ndauya pano ndakasangana nevamwe vaiparidza pano not mention names ndokubva vanditi iwewe unoparidza iwewe but trouse randaipfeka ranga risingavhare zipi ndaishupika zvisingaite ukaona ndichiparidza nyasha kunobvika ikoko sa ndaiparidza ndine t-shirt yekuti ndaidai so kuti vati pakavhire zipa sa ndauya wakanditi tsano zvamuri izvi hamungaparidze munotinyadzisa ndokubva ndati anyway chiitai kuti mukapedza kuparidza 1 to 2 since panenge pari open ndoparidzawo hangu kubva na two kana mwari vakakudana its not about people its about him sa vanhu vaifungidzira kuti vanhu vanomira pano nekuda kwetaimu saka to their surprise ndakaparidza na two im the first kutanga kuparidza after one clock panapa ndaparidza kubva na two kusvika na three paizara more than lunch hour ndokubva vazotaiwa mukomana ichimutorai tiite wekushandisa mugrupu redu kuitira kuti akatanga pazari ipapo vanga vasingaone anointing vaita macrowd puller vanga vasingati anointed man of god vaiti crowd puller ndokubva ndatanga ndaparidza manje vanhu ndevamwari ndomisteki yavaiita manje vanhu ndevamwari zvekuti mwari akaziva kuti muri kuita zvisirizvo anogona kukuratidzai maringe nevanhu vacho vari kuuya savanitiparidza from 12 wapedza na quarter past kuitira kuti lunch yavo izare vanhu vaiti vakaungana ndichipedza woenda ndobva vagara pasi futi zvanzi muisei pakati tate zvino mwari pavanhu havaende vanongoti achapinda vanhu ndokubva vatanga kuita misikanzo asi kuti vanhu vakamira sei vanga vava kutobvunza uri panze unopinda nguva itozodzoka ah, vanhu ndiva mwari ka vanhu ndiva mwari ndabuilda kudaro ndashanda nawo long time ndobva ndazogara pasi ndikazviona kuti maybe tiri kutouraya vanhu nekushayiwa shoko lunch awa idiki vashumiri taa tiri almost 10 tichida kupinda mhani awa ndikati varume hazvinetse hazvireo kuti ndapanduka but chiri mandiri chiri kuda magigi akawanda chirovai awa imimi indozorova kubva na 2 kusvika na 5 ndokubva ndatanga even nekuparidza kuseni hakuna vaizviita vaifungidzira kuti vanhu vanouya netime rega ndiite cut short nyaya ndiri kuda kutaura panapa ndeye grace dzinoiswa namwari mumunhu zvisinei nekuti vanhu vafunga sei so chinonzi grace inyasha dziri kuitirwa munhu namwari muenzaniso nyasha dzemhando yepamusoro ifirst coming yajesu second coming haisi grace ijudgment saka handidi kuti ndiignowe grace ndofokasa judgment ndaita sekunge mushandi anobvunza penjeni asati abata salary kuti saka penjeni yangu yamari iyo wasati watambira salary wakubvunza penjeni ndati ndosaka ndazviintroducer handidinai meseji yekuti jesu ari kudzoka ndiri kuedza kutsanangura kuti ndikasaandastenda chaakamboinga pekutanga ndoda kunyanyo understanda second coming ndiri kuzvirobha privilege yegrace shuwa ari kudzoka but akamboingei nokuti nzwa tikasava nedeep understanding yefirst coming tinobva tarava maes hypocrites vari kuda kufocusa second coming but mabenefits esecond coming anobatwa mukuunderstanda first coming Renga uripinde ukasatenda muropa rake uchimirira last day. Last day in judgment. Kureva kuti kana ndiri muna Kristu ndinofanirwa kuunderstanda both realms. First coming zvainoreva zvandinofanirwa kurarama then second coming zvainoreva futi saka mukudanwa kunogona kudanwa munhu anongotaura nezvekuti kuchava nekugeda geda kwemeno gomo uchati ndifushire roramba ndoeria yake anoparidza last day ini ndine eria yangu nokuti ndakaponeswa nenyasha handisi product yechechi yegrace songs of solomon ndo scripture andiinayo songs of solomon chapter 7 i one statement ndoda kukuratidza depth yegrace kana ndichiparidza grace cherechedza handisi kuverenga statement yakakura one sentence one sentence can change your life ukava nedeep revelation songs of solomon chapter 7 pavhesi ya1 panoti ipo how beautiful are your feet in sandals Oh noble daughter. Johani anoti ari kuuya shure kwangu handigone kusunga tambo yemasandles ake. Mozisi wemurawu ndiye akanzi naMwari bvisa bhutsu. Jesu wegrace akauya akadzipfeka zvekuti Johani akatosarenda so kuti tambo dzake handigone kusunga. Dzakanaka sei tsoka dzako dziri mushango kuda kuti kunaka kwetsoka kunooneka dziri mushangu kwete zvadziri tsoka chii let me explain this word in diagrams that's why ndaunza masandus ayi unoibata yaumboipotsa kana oza mwari kana vakakudana eriya yako bhaibheri rati dzakanaka sei tsoka dziri mushango kuda kuti kunaka kwetsoka hakusi mutsoka kuri mucombination dema dzapinda munhu haana kunaka kusvika apinda muna jesu uchaona kuti jesu ndiye shangu nokuti igresi Mozisi haana shangu nokuti ilo munhu akapinda mumurawo haanake anoipa thats why vanhu veisraeri pavakaburitswa neropa regwayana negresi muegypt dei ravakada murawo mozisi akudzika nawo vakatadzira mwari pakafa 3000 but pakauya mweya mutsvene padei repentecost peter akaparidza nyaya yegrace pakatendeuka 3000 kureva kuti grace inoreplesa beauty yakaloswa mulo kana rati dzakanaka sei tsoka dziri mushangu ndoda kumboongorora tsoka first zvigunwa izvi i5 vechirungu rati fit kureva zvigunwa izvi uku i5 uku i5 pamwe chete i10 kurepresenta law sa zviri kunzi kana uri mulo kunaka kwako hakuoneke kusvika wapinda mugresi vakadzi 10 vaiva ne 5 vakangwara 5 vakapusa kupusa kwawo Haisi nyaya yavo, inyaya yekupotsa shangu dzekupinda. Dzakanaka sei tsoka dziri mushangu? Ukaona shangu yakudhizainwa masandros vanenge vachiziva saizi yetsoka, kureva kuti Jesu paakauya Ndo size yedu chaiyo kwete low. Saka shangu masandros ileta kana iri leta kuda kuti pane mhuka yakadeura ropa sazvikunzi runako rwako foundation yacho kwakadeuka ropa haisilo saka kana pane mhuka yakaurayiwa pakadhizainwa shangu kureva kuti the lamp of god was slain before the foundation of the earth ndijesu mm. kana ndadzipfeka dzinoita kuti ndisakuvare pakufamba ndikatsika zvinokuvadza muchatsika zvinoruma hazvikurumei nokuti makapfeka jesu eh, right but kana dzisiri mushango ndinogona kurovera padombo ndikabuda ropa but ndikapinda umu handibude ropa nokuti rakabuda kare pakaurayiwa mhuka yekuti mwari vakakupa tinotya kuti mwari kupa type yangu sinoenda kubible school staff yese iwe statement one but can change your life dzakanaka sei tsoka dziri mushango wakaona here mamiriro akaita tsoka tsoka dzikafanana kuti yekuright yakadai yekuleft yakadai ndomamiriro acho kuda kuti kusiyana ikoku ndokunoita kuti zvifambe dzikafanana kuita dzekuright unorasika so boas achida kuroora pane mumwe akauya according to law ari supposed kuroora ruth but hanzi paakazvitadza akabvisa shangu nokuti uyo aida kuroora ruth according to law kune chaakatya kuti manje ndikamuroora nyangwe munda ndikatora haabereke dzinza rinofa but kana ari jesu ane shangu pasingabereke ipapo dzinza rinosimuka yes. dzakanaka sei tsoka dziri mushangu no wonder mukomana anonzi jacob nyange aiva second born akableswa nenyaya yeledha nokuti paakabatwa ndo paakaita saiso kuda kuti anaka sei jacob ari kuita sekunge ndiso anakiswa nechikumba chemhuka kunoti jesu uyo anoda kupfekwa kuti tiite saiye nokuti jakobho akasiyana naiso saka arifanirwa kupfeka chikumba kuti aite saiye saka iwewe uri munhu wemangamanga but ukapinda mushangu muchikumba ichi chinonzi jesu baba vakakubata vanoti voisi nderemutadzi but maoko ndiye mwana wangu grace aise kutamba nayo varume hatidi kuti inzwa ngatibhalansisei gospel hatidi kubata nyaya yekuti achadzoka ngatibatei futi yekuti akambouya akaingei sei tiri one sided achadzoka kuchanaya moto kucha handirambe ini handirambe kuti anodzoka ndakatomirira kuti adzoke but pakudzoka kwake achadhira nevanhu vakaramba mawiro akamboita oh, nyaya yekudzoka vachatongwa vasina kuandastenda kuti akambouya hatidi kunyanyoswera mueria yekumberi tichisiya zviri pano inguva yekuti tsano vaponeswe sure second coming is judgment you must repent from sin but time yacho repentance is this time dziriko shangu No wonder pane paanoti regai zviri mumunda umu zvikurirane. Statement iyoyo ukaiverenga zvakanaka parable inotaura ichiti mbeu yakanaka yewiti yakadyarwa mumunda kuda kuti aiva nembeu yakanaka ndiye muridzi wemunda saka triki iripo ukaona munhu akupripeya munda ari kuziva type yecd chauya nokuti anodyara mbambaira anoprepare mihomba kureva kuti satani akatononoka the field was already prepared according to the seed coming saka uchiona kuti you are an overcomer you are a champion for one reason all things were designed according to you yes. not to the devil according you are the seed saka shangu idzi dzinodhizainwa vachiziva saizi yegumbo richapinda nokuti dzikakurisa dzinokupa problem idzo dziri suppose kukupa comfort shangu dzinodhizainwa maringe saizi yegumbo zvekuti kana gumbo riri 9 shangu iri suppose kuita 9 saka vana veisraeri vakazoipiwa blessing yacho yekuti vachifamba 40 years havana kuchinja bhutsu hadzina kupera nokuti type yajesu mawapinda anopinda newe achingokura haudi kuchinja jesu iyeyo iyeyo mumwe chete ukapinda maari 40 years jeni one pair shoe kunoti kana iri size 9 watendeuka nhasi gumbo rikasvika size 10 mwari wacho anokwana god is not limited is not limited saka kana wakotouya kwaari there are no limits to you he is able to do exceedingly and abundantly more than what you can imagine shangu idzi dzadhizainwa but kune mhuka yafa Time yafamhuka murume haana kuzviziva kuti kune zvandifira but paanoona shangu ngaarege kugumira pacelebration ngaapinde muimagination yekuti zvakambobva kupi zvazvaita sei nyaya haisi yekungopembera kuti amunoti puwa munoti richi kuzodii imbomediteta kuti sei akasiya denga rake akaroverwa paCalvary ropa rikadeuka zvekuti your celebration ngaiblendwe nemeditation yekuziva kuti he shared his blood if we forget about Calvary we will miss it kune ropa rakadeurwa ukaona mudhuri wamira pane foundation yakacherwa zvanzi nanehemaya chapter 13 pavhesi 26 varume veisraeri vakaroora vakadzi vekuashboti vekumoabhu nevekuamoni vakabereka vana vanga vasingagone kutaura langweji yajudha judha means praise noti tikanyanyopinda muzvinhu we forget to worship we become part and parcel yemaspiritual beggers

Kune nyika yakashandisa strategy iyoyo, Portugal. It was easy kuti muBritish amukirwe. Why? Nyangwe apamba vanhu anoramba achivadzvanyirira, haadi kupinda mavari, anoda kugara kwake ega. But kana ari muPortuguese, enda paMozambique. vairoora type yavadzvanyirira zvekuti mukaona kuti tanyanyodzvanyirirwa regai tivarwise yuti yacho yamunoda kutrena vana vavo vazukuru venyu anoti kuti ndiroye mudhara hazviite oti mwana mudhara kuti roa uyu futi oti kurova sekuru hazviite inopera yakadaro tsano sawakaipa anogona kuzviita vekwaisraeri vakaroora vanhu vekwamoabhu vakaroora vekwaamoni vakabereka vana vanga vasingagone kutaura mutauro wajudha dzimwe nguva generation yedu iyi ikanyanyobata pazvinhu haizigona kutaura language yajudha inenge ine marequest without praise

Give them things. Secret yekingdom ndeyekuti ichokwadi Mwari vanopa. Ichokwadi. I don't take it away from you. But secret iripo tarisa relationship yababa nemwana. Mwana anobhoyamwiswa naamai. Ajaira mukaka. anorumurwa kurumurwa kwemwana hakunakidze varume tikada kuparidza rekurumurana pakuda zvinhu kuti tide mwari unofunga ndapanduka amai vanotora gavakava oisa panyatso mwana ndewavo but level yaasvika haichaita osatiri vana vamwari but taakuda kumbokurawo mumalevels ekuti hatichada kuti aite zvinhu taakuda kuita zvinhu nokuti tinai We are empowered. Iwe chinhu chese muupenyu chinoresponda kuchimwe chinhu chinonzi time. Nguva. Nguva ndo maseasons. Mukomana mudiki anenge atori baba haamboda kunamatirwa kuti aite baba. anongomirira time yacho akadi prayer vanobati waita amai vangu vainditsura inini ukangomitisa mwana wevanhu hatidika muzukuru pano ndichiita form 3 ndapedza olevo ndaroora ndiyo futi vakauya kwandiri zvanzi kwaufa ida kunonoka tokuda muzukuru kumba handi makati handifanirwe kuita vanga vasingatsure inini vaitsura time yandiri time ine nyaya andasitenda nguva yauri pane nguva yekuti mwari anobonayisa chingwa but vavariro yake ndeyekuti uende kunonaya mvura uri kuona kuti vavariro yake haina kumira mushe anonayisa chingwa kuti muende kunonaya mvura uriaaaishe tichongonaya tichiruma kena kumvura tichibuda muchingwa ilevel yematurity dzakanaka sei tsoka dziri mushangu kuda kuti manakiro adzo inyaya yecombination kwete yekuti dziri pasaidi dzakanaka a ah! vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo munhu akatenga stovu akaibata nemaoko akatota anogwinwa oti stovu iri kugwina but chokwadi chiripo chiri kugwina magetsi but nokuti haoneke unozongonyepera stop kureva kuti jesu akapinda mauri unogwina unogwina iye ndiye simba but anoinjoya simba racho ndiwe haana akaiziva prayer ya hana yakachinja life yangu pane pandaipfugama sati ndane foni mwari ndiri kudawo foni ndaona nzenza dzine foni hadzina mati mbavha dzine foni ndiri mufundisi wenyu ishe ndoda foni ignorance inokutuma kuda kukompeya vanhu isingakutume kuteerera mwari wacho zatoona unofundiswa nepuresha mumwe ane motikari ina handina ndanonoka sei anopedzera akuprofita iye asingaprofiti unomota ane puresha life haisi competition nokuti mutemo wecompetition mumwe anotoruza saka mwari akakusika uri yehwina zvakuti ukaida competition wakutora wrong identity elusa kumaintain identity yako don't get into competition usavava usavavarire kuita mwe munhu vavarira kudiscover zvauri dzenza dzine foni ishedemandipa ndoda bvunza mumwe zvikanzi tsanya unoiwana three days no sadza no phone mamwe maformulas its true ndeyem kingdom but it depends nesituation yacho bhaibheri rinototi kudza baba namai vako mazuva ekurara mawedzerwe harina kuti tsanya ah, ukangomakana namudhara wako kana ukatsanya unofira mupureya mwari haachinje bhaibhiri nokuti tsano vane nharo zvimwe hazvitomboda kunamatirwa tsano kungoenda kumusha kunoona mudhara thats why paka jesu sei tichimuda Akataura wani kuti ndauya kuzoita zvandakatumwa nemudhara wangu. Iwe nemudhara wako hamuwirirani, but Jesu waunoda aitumwa nemudhara wake achibvuma. First king kwaIsrael anonzi so chakaita kuti aite mambo anga atumwa nemudhara wake Kishi. Joseph akaita mambo kuEgypt chakaita kuti aende ikoko anga atumwa namudhara wake Jacob haufana namudhara wako ukangopinda church inoti baba wako usiyana nawo ndo vanokupa mhepo ndo pawaroiwa zvemhando yepamusoro ipapo nokuti ukaona anokuticha kutyora shoko ramwari ari kukuticha highest level yewitchcraft nokuti inzwa ukavengwa nasatani unonamatirwa zvikapera ukamakwa namwari ndiye anonamatwa wacho hazvipere ndokuroyiwa kwemhando yepamusoro saka hana akapedzisira ati mwari mukandipa mwana ndinokupai mwana wacho hasati apiwa akutopawo unomboziva here kuti motive than need motive ine much value more than need ee eh, ndokuita kwamwari hazvina kuomera mwari kuti vakupe sadza mubvunzo ndewekuti kana waguta uda kuenda kupi motive ine power kudarika need elisha akatumwa namwari kumba kweshirikadzi kuti vati kana acho aropafadza motive yanga ine kuropafadza shirikadzi nyange aine nzara ko kwaita mafundisi ane nzara ane motive yekuguta kwete kuropafadza itype yakasiyana siyana iyo unogona kudyirwa nevane wrong motive in the name of god elija muprofita nyangwe aine nzara atumwa namwari nemotive yeblessing saka unofanirwa kuziva motive yemufundisi than office nokuti dzimwe nguva ari muright office but ane wrong motive hauzvione kana kumapurisa kuti mupurisa zveshuwa anosunga vanhu but haasunge vanhu kuti varegere kuita mhosva anosunga vanhu kuti yagute bribe ari muright office ane wrong motive kuchifundisi zviriko ukaramba uri mwana wesangano Unokuvara. Iva mwana waMwari. Vanhu vakambounganidza mafuta kuda kuendesa kuguva. Iye Jesu wacho akati nezuva retatu ndichamuka. Vanhu ndokuunganidza mafuta ekuda kunomuzodza zuva retatu. Ukashaya knowledge munopleja zvisina Mwari mukati. but zvine zita ramwari muchechi iyoyo mubhaibheri hapana pakazonyorwa kunzi vakaitwa refund nokuti vakasvika amuka havanozoti hatasvika dzamuka mafuta munonyura zvakadaro nyaya ndeyekukurawo kuti uzivewo mwari tsoka idzi hadzinake dziri dzega saka chiona tsoka 10 dzinonaka dzikapinda mushangu 2 jesu auya ane mirayiro miiri yaakataura ida mwari nemwoyo wako wese kublesiwa ida mwari nemwoyo wako wese ida muvakidzani wako akatora 10 commandments akadzipinza mutu akati ndo pane 10 dzese papa kureva kuti ukabuda mulo muability yako ukapinda mugrace grace iempowerment Law iwoni usaba hazvikutadzise kuba asi ukagamuchira Jesu you carry the seed of God you cannot sin Grass rinongokuratidza kuti une madziwa aribvise ndo zvakaita law inongokuudza kuti iyo imhosva but haisi empowerment warning yekuti hump ahead haibvise hump inobvisa manegative effects kana wagona kuverenga woita obedience ukaverenga ukasaita obedience unosafa as if hauverenge ndoimwe nhamo yamuchechi anoverenga but haaite saka anosafa ungasinganamati nokutinzwa kubuda egypt is not an issue kupinda kenani ndonyaya yacho nyaya isi kubuda egypt nokuti ivhiri vasinganamati 600 egyptian soldiers vakabuda futi muegypt vachiteera yava haisi exodus ifollow up follow up varume zvatakainga mumba mwamwari tozviziva i nokuti inzwa genesis inotanga ichitaura kuti pakutanga mwari vakadai so kureva kuti bhaibheri rinongotizivisa zvavaiita but kana taane mweya mutsvene anotizivisa zvaari worship inyaya yekumuziva kwete yekuziva zvaanoita nokuti worship haimiswe nesituation inochinja situation ukava yeworshiper unosheedza presence yamwari musituation ukava yeprayer warrior unotumira situation yako kwaari chiri nani chii kuuya kwake kana kuendesa nyaya yako nokuti daniel he was a prayer warrior paakanamata nyaya yakaenda mindiro pekudzoka ikambobatwa ndiprayer warrior paul nasilas vari peace worship ndiye akauya kana moda kuti iye auye here kana moda kuti zviite nge zvakuita iye asina kuuya ndiye woshipa idzi shangu mbiri idzi shangu mbiri idzi dzine nyaya ndodzataurwa kunzi kuzoona makumbo anaka inyaya yeshangu dzakanaka sei tsoka dzako dziri mushangu murandakadzi ndakubata mukadzi ndodi vhesi yacho yagumira pakuti o oh, noble daughter mukadzi jesu ndiye murume chechi ndiye mukadzi zvanzi tikagamuchira jesu we become sons whether mukadzi murume tikagamuchira jesu we become sons vese vakamugamuchira Akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari, kunoti takabva kuno kumugamuchira kupinda maari. Kana tapinda maari, tinokumura nature yemunhu, totora identity yekingdom. Saka Bhaibheri rikati mukadzi haaparidze ah, ukaverenga corinthians inoti sekureva kunoita murayiro as the law says law negrace rekandiba explain ipapa kana tiri kulaw hatina identity yatinotora but kana tiri mugrace kutransfoma kwemunhu achipinda muna kristu kana munhu ava munashe ava chisikwa chitsva kwete munhu mutsva There is a mystery about Christ and Betsy. Saka mukadzi akagamuchira Jesu anobva ava we become sons. Ah sons. Kwete madam sons. Akamira papulpit chiri kuparidza I kingdom identity kwete nature. Oh, Ipapo ukapapotsa nokuti inzwa vazhinji chinoita kuti vapapotse havaunderstande chinonzi grace grace kutransforma human identity opinda murighteousness yajesu kwete yako yes. Zano hazvaita kuti ndiparidze. Dongo vatanga kuya pano you get the tape. Ndambotaura testimony life yangu. Ndaihura ndaiba. Mwari pavakandidana hakuna chechi yainditsigira. Ndakadanwa ndinabva kuti two weeks ndabuda mubhawa.

vaitovhura bhuku iye akamira apa anzi ah, iwewe hausi muri kuramba uri mwana wamwari iwewe manje tione urimo here munhu hausi ah, mascribes varidzi vemabhuku taakuda life inobuda mubhuku yopinda muspirit they worship him vari muspirit mwari ndimweya anonobatwa mumweya nemuzvokwadi mumweya hamuna agenda ukaona takutaura gender we are still in flesh but when we worship him we worship him in spirit saka uchiona mwari wacho haana gender nokuti is a spirit so when we become a spirit we become like him dzakanaka sei idzi 10 tinonakiswa nekupinda mutu tikaramba tiri kulowo varume tinopanana mhosva imajini mukadzi akabatwa achiita ufeve vakauya vakamutakura jesu ndovaridzi vebhuku is the wed ndiye akanyora kuti musahure do not commit adultery ndokubva vabata munhu achihura ndovati tikuenda kune mukuru akanyora but yavasingazive mystery is the author and finisher kana ariye akanyora ko akanyora futi nokuti bhaibheri rinoti akakotama pasi vauya vati kune zvakanyorwa iye akati manje mauya kumunyori kwete kumunhu akatakura bhuku kumuridzi webhuku racho akatanga kunyora varume mwari akanyora gresi uri mutadzi unorarama

kwete usi takamuda stereki ah, ungade mwari ukamukwanisa kutonamata ifevha hapana zvati utomboita pana ifevha ngonzi vana vangwa ende mwari wacho haana kupedza akazorora haana kupera bhaibheri rinoti akazorora sandichikuudza kuti ifevha anogona kusika vamwe vanhu but vovanyanya tsano vari kunwa z kuti namatai kanitsano kunge akapera iye akazorora ko akasika vamwe unoita se ziva type yaunoshainira iweyo kwete mwari anotogona kusika vamwe vanhu anotonamatwa nengirosi every day dzisinganwe kachasu
Hallelujah. Over my life, well, would you please tell me now my dad? Ifefe, ukangoona Bill Gates arikatori zviri muno muZimbabwe. Ukangoona Chiyangwa ati ndoda kutamba newe. Iye ndiye akada kutamba newe. Iwe une chaunoziva kuti ndapinda. Nokuti akatamba newe akati hande kulanji ndo area yako iyo kwauri hakusi kutamba kugara mushe ndo zvakaita mwari kuti tsano yaitiwirirana iwe hauna nechinhu kana one iye muridzi wesirivha nendarama neupenyu oti yatiwirirana Otsika tsika. Ah. Inda une shavi. Kuramba kuwirirana nemuridzi wezvinhu. Ndakandinzwa vhari yekunamata. Kana uine nzara ukangoona hanga iri mumuti onhonga dombo tirega ndipfuure oona kuti dombo rawaisa pahekeni ingoda ungaipfuure unotoziva kuti nzara iyi haina nyaya nyaya chinhu chandawana nhamo haina nyaya jesu ndane nyaya nhamo haina nyaya takaabhuza kunamata tikakudzikisira shuwa ndonamatira sutu yekuti even anohura nayo sandiri kutambisa kunamata kwacho ndonamatira imba kune anodhakwa stereki ane dzimba four ii ndotonamata stereki kuti ndiite one kutambisa kakunamata kwacho nokuti inzwa ukaona uine chikwambo wobva waita takshop chikwambo chako chidiki Kuna ane joina seat asina chikwambo. Sa chikwambo chako chokundwa nomunhu. Sa benda ucho chisina wina nomunhu. Inini ndati ndiri munhu akadzikinirwa negrace. Saka uchiona message yangu inofokasa munhau zhinji yegrace nokuti its my lifestyle hakusi kutiitwa kufundira upenyu hwangu inyasha varume kurarama inzwa haasi wese akaonda nehiv zvakangomuwanawo da kuti ndise chinonzi grace mazuva atainwa isu 2006 tairwira nzenza Pamwe unobvira waendawo. Zvaone zvakatozotishayisa edzi hakusi kuzvibata tairohwa nevakuru siya ndewangu kuda kuenda naye ku siya nyanga
saka vamwe vanoona vane hiv akamira mira akamira mira saka ipapa ndobva ndakaona kuti grace grace dzamwari dzakandiroketa ndiri kubhawa ndaihura zvinoita vamwe asi kuenda ndakachenjera ndaitokechawo vakafa hazvina kuti vane zvavakanyanya kukanya stereki taiita zvakafanana saka chaita kuti ndimire pano kuna mwari ane nyasha tarisawo neupenyu hwako Vanhu 10 vakaporeswa maperembudzi, one ndiye akadzoka. One ndiye akadzoka chete. Jesu haana kumbovatendai mudzoke, akatendai. Akadzoka, haana kunzi haunzwerewe, ndatendai. Akatonzi ndiwo unonzwa manje, vamwe vari kupi? Matauriro aMwari anotoda ukama naye. Akadzoka ndiye akabvunzwa sei akadzoka. Anga ari muSamariya aiva pakati pemaJuda. Ukaziva life yako kuti ndiri dofo riri pakambani yakawanda shasha unofanirwa kutenda Mwari. Uri muSamariya. ndikakuudza kuti olevo ndakaita 3 mad 2 mai ndichiparidza kudai kune magraduate ari kuombera ndiri musamariya pakati pemajuda izvozvo zvinondipa kuzvininipisa kuti mwari mune feva unoziva kuti mwari vaigona kusika mumwe munhu pandakanyanya hura stereki vaingoti ifa ndosika umwe but vakandivavarira kunge pane zvandaita mwari uyu varume ngatimutyei anovavarira mutadzi kuti apone anotovavarira unoziva here kuti dzimwe nguva unotopiwa nhamo inokusebedza kuti yakuzive nokuti munhu anofudza makwai jehovha mufudzi wedu but kune makwai ane bhero pamutsipa bhero rinoita noise but sei muridzi wemakwai achisungirira bhero padhuze nenzeve haana tsitsi here negwai rinokuvara nenoise ko rikaona mafuro ari kusaidi uku rikada kudya neuku rinotadziswa nebhero sei asikaribvise ane chaakaziva bhero iri imwe statement yelavo kuita kuti tsano mukarasika hamuna voice tinonzwa bhero saka vamwe vakasungirirwa nhamo kuti ikakurova oti ishe tiri pano dzakanaka sei tsoka idzi varume dzi ten kana dzaamushangu two munhu anonaka kwete nelow 10 commandments but akapinda munew testament muna jesu umu ndomune nyaya u nokuti paaifamba mulow aiuraya makwai ukafamba mulow mu10 commandments usina bhutsu unobuda ropa uchiroira pasi zvigumwe unenge uchiruza ropa uchiruza zvinhu zvako tikafamba mulow tinoruza mbudzi makwai but tikapinda mugresi inyaya yekuti kana waona zvatodai so kune mhuka yakadeura ropa ini ndisiri awe ndakungopinda rangu harichabuda rakabuda kudhara pane zvandakapinda toda kutinamati dzakanaka sei shangu dzako tsoka dzako dziri mushango its not about us its about him dai taunderstanda statement iyoyo ndati inini handirambe kuti jesu ari kudzoka but toda kumboziva kuti paakauya akamboingei nokuti tikaida kufokasa nekudzoka iye chaari kudzokerera inyaya yekuti akambouya wedhi rekuti kudzoka isai nekuti akambouya akamboingei haleluya wani wiki uri pabasa akutobvunza penjeni penjeni yangu yapapi hamudi here salari dzano Varume tikaignore zvakaingwa naJesu, tinomirira kuuya kwake, but takamira mumarwadzo ndopa tinozokompoza masongs pandimire pakaoma dai mauya manditora ishe munouya rini akati ndichatodzoka kana ndapedza kuvaka zvekuti iwewe ukati ishe huyai havatyore bhaibheri ravo vanotozoti iwewe chiuya titaure manje maendero acho unoaziva vanofa munhu ende wa ikoko nyaya yako isati yataurwa akati ndichazokutorai ndiri kunovaka unosvikira paconstruction nonzi mupei wekisuti mukomana nebharo havanzweka kana vari pasa ngativakei akomana mapedza kuvaka motongo imajini wapedza kuvaka wotongo wotadza kupinda ndopandakati its dangerous kushandisa human intelligence kuparidza nokuti tine vanhu vane tumabhuku tsangu tine murume nemukadzi vari kudenga vane pamba pane loni Pane bhasiketi nemaeposi apa pane vana pamurume nemukadzi jesu akati ndiri kunovaka but kunokwane vanhu vane imba yakapera sano munhu haana kumira mushi mwari zvaatiri kuvaka iye akapera jesu unobva ati uku akurorwe munhu obvaona munhu ane mukadzi wake onzi kudenga ndekupi manje aidiyai nevanhu vaye yakanaka vanoda kuti munhu anamate problem yavo imethod yavanoshandisa havadi the truth vanoda kutsvetera vanhu munhu haatsveterwe zvokwadi ndo inotisunungura ngatisimudze maoko tinamata matinakisa nekuda kweropa rakadeuka pakalvari taibata zvinosemesa munyika mukatipinza mushango dzaiyo jesu sajohani unoti anouya shure kwangu shangu dzake handigone kudzisunga tambo haasi mozisi akanzibvisa ndi jesu akatodzipfeka baba hatipfekedzwe nemurawu tinopfekedzwa nenyasha Mwari ndinokuremekedzai. Makada munhu anohura seni. Ukandibvisa mukudhakwa. Ukandiita muvhangeri munguva ino. The same grace baba. Anointing yamakaisa mulife yangu. Do the same to my brother in this place. Ari kuita zviri ngare. Nokuti shoko renyu isimba. We are empowered to overcome sin. In the mighty name of Jesus Christ. I rebuke cancer. I rebuke HIV. I rebuke asthma. In the mighty name of Jesus. Baba torai kuremekedzwa kwenyu. Munhu ngaadubukiswe. Mwari musimudzirwe. Runako rwedu kana tapinda mamuri. Zakanaka sei tsoka dziri mushango. We lift your name higher. As a nation Zimbabwe. 2008 mari isingatenga chekudya pasina. hatina kumbofa nokuti taa tiri mushango dzinonzi jesu baba we are living testimony as a nation to many nations it's not about resources manga musina chekudya muno it's not about money mari yanga isipo but hatina kufa it's all about you lord it's all about you jesus as a nation we lift your name higher It's all about you, Jesus. It's all about you, Christ. We lift your name high. Mazviita nokuti munoshamisa kuzita renyu Jesu Kristu. Amen. You are somebody special, but the problem uri ku negative side. Aripo here, aripo here, aripo. Chimwe chakangobloka life yako haisi prayer yemufundisi, iprayer yako yekugamuchira Jesu. chechi unonopinda iri pedyo newe inotenda muna jesu inoverenga bhaibheri inotenda muna mweya mutsvene zvitatu izvozvo ndo zvinokunecha kuti ukure nokumira tiinze maoko edu dati muite munamato uyu mumashure memashoko angu ishe jesu ndinoya kwamuri ndinogamuchira kuti muri ishe uye muponese upenyu hwangu ndidzimei mubhuku rerufu mundinyore mubhuku reupenyu imi makafa mukamuka nezuva retatu iko zvino mugere kurudyi rwababa nekuda kweupenyu hwangu mweya mutsvene wenyu ngaafambe neni kubva nhasi nokusingapei mundinyore neropa renyu mubhuku reupenyu muzita renyu jesu amen tinotenda god bless you so much for the meantime nena kugara kuseri We can talk more inozotaura nini. So I thank you so much. Tinokuremekedzai nekumira kwenyu pano. Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. God bless. Vanoda ma DVD. Ah, ra- ra- ra- Nhasi richabuda manheru na 4 reshangu. I encourage you to get a copy. Pane mamwe aripo for the whole week. You can get a copy. Mauya ine mitsano. monzi namatai motsikatsika anozvikwanisa itori fevha kunamata mwari haagene unomboziva kana ukaimba kuti ileft you haya hamuve zvinongobatsira iwewe kuti ndaimba ifevha kakunamata he can do without people zvekuti ukaona uchitsikatsika kusaziva kunamata ifevha munhu ndi anotobenefita kanamata kwete mwari agara ari mwari kusina vanhu saka aingosikawo zvirumbidza ega so ah, ndokunonzi kukwatura this is good this is good this is good ukaona bill gates ati ndoda kutamba newe hakusi kutamba wapinda nokuti ukatamba naye akati ndakuenda kulunch hande wapinda ndozvati hapana kutamba gara mushe shuwa here kuti chiyangu awirirane neni kuti opota uchiuya kumba hakwandiri nini hakusi kutamba iye ndiye angangoti ari kutamba neni ini ndagara musha saka ukaona mwari vaakuti ndinamati tsano mapindi kuwirirana neakasika denga nenyika awagara ah, mushe so johani akaenda kueria yake akabhabhatidzawo jesu ini ndaiita mubvunzo kuti jesu kana johani aibhabhatidza vanhu akabhabhatidza jesu muzita rani nokuti vanhu vanobhabhatidzwa muzita rajesu ko jesu paakabhabhatidza unoona kuti zvinhu zvavo vakura ndovuka akangonyarara auchataurei kana ndiwe johani unoti muzita rangu iari jesu wake ungoti zvinhu zvenyu wa ifeva kunamata ifeva kunamata inyasha so john ari mcalling yake achibhabhatidza vanhu ane mistake one yaakazoita yada kuti batsirane pano anonzi john the baptist zvekuti nyaya yake hombe kuswera mumvura achiita basa rake but kwakazombouya ripoti zvikanzi shefu ndodenja manje yekuti jesu anouya moramba muri kwajohani munguva yajesu nokuti johani ari kukuratidzai nzira imi moramba muri kwajohani jesu auya panoita dhenja kuramba uri kuna mufundisi munguva yekuti uve kwamwari mwari wemukuru wedu mwari wanhingi mwari wanhingi jesu achitodzidzisa vanhu kunamata anoti munoti baba vedu iyi yekuti waabhurama waisaka wajakobho akana mari waabhurahamu waisaka wajakobho akasaita wako unopinda bishi its good kuti vakuru vakatiparidzira vakati asha mukuziva mwari tibatirire pana mwari wacho than kubata pavakuru nokuti mukuru akazorekedza kwamwari tinotambura takabatana sahanzi wamakapakatidza uye ane vanhu hopo ministry inotreterwa nenhamba yevanhu kana une ignorance nyaya haisi yenhamba yevanhu nokuti kana ukava ne 20000 sita church mwari asiri kugara imomo hazvibatsire wamakabhabhatidza ane vanhu imi svikera muri kumvura so donga johani akati hazvinetse rega ndibude kumvura ndiri paridzewo mara ini ndiitewo vanhu ndoukaona here kuti atora mwe mukadzi ndowe unonzi upombe manje utsaka haachabhabhatidza munguva yajesu yekuparidza gresi anga akuparidza disaster ndoupombwe munotsva kuenda zviive zvese ndokubva abatwa ndokubva abatwa iye ari correct ndokubva adamburwa musoro firo yake da kuexplaina jesu ndiye musoro wechechi zvekuti kana takutaura nhau yajesu nometa kune vamwe vanhu vanoremekedzwa but hausiwo musoro saka johani firo yake vaari kudaburwa musoro irevelation yekuti Musoro chaiwo wenyaya ndowasara nokuti pakauya Jesu kwakaurayiwa vanhu vasiriwo, Jesu akasara. But takaita era yekusiya munhu anonzi Johani. Saka Johani anogona kutadzisa nhau yaJesu. Hausati wazviona here kuti pane vamwe vakuru vatinotaura sere kudarika Mwari? Ndiye mutumwa, ndiye mutumwa. Hakuna umwe, ndiye mutumwa. Takutaura vatumwa kudarika anotuma wacho. So Johani musoro wake wakadamburwa. Here are anointed men. One, nyaya hombe ndeyekuti ari kujeri ikoko asati adamburwa musoro akaparidza meseji isiriyo akatuma vadzidzi vake kunobvunza Jesu kuti ndimi here kana kuti tomirira mumwe iye achazota akandiponesa paurayiwa vanhu ndiye dai waizota akakuponesa ndijesu kwete mufundisi waimirira mwari than kumiririra munhu Tinoda kutenda Mwari nekuda kwezvaaita than kumutenda nekuda kwezvaari. Jesu akaberekwa ari mambo. Baba anga ari mumweya zvisingaite. Ini ndikutoda mweya wacho kwete mapikicha. Yeah. Osati baba vari papikicha, picture frame. mumba mukaita nzara havatenge chikafu baba uri papikicha havatenge chikafu vanokuda baba uri pakati vakadai ine nzara muno ndaakuda jesu anorarama baba ndinokuremekedza mazviita kuti muri mwari anoti